VIP date oħra u llum qegħdin dilit ir-Red Door il-Belt u l-VIP date tagħna tal-lum huwa Ron. Kif aħna? Tajjeb, grazzi, tajjeb. Qed nħon gossi li eh, tissejħa li VIP, għax ma naħsibx li VIP. Forsi għalina biz VIP, sa naraw hija. Għandek l-ewwel darba. Grazzi.
Taf ma min id-dejt illum? Le, ma nafx, għandi kurżità kbira. u ġuħ.
Għandi ħafna ġuħ daqs kemm għandi kurżità. Ma tlaqna ħaniklu naraw ma' min id-dejt. Tlaqna. U t-tini mistiden tagħna l-lum Clint, kif inti? Jina tajjeb ta' looking forward għallum. Għalla volja ma nafx xinu ġeja lija. U eċċitat biex tkun taf ma' min? Eċċitat, eh. Kurjuż, kurjuż. M'għandekx idea?
Le, le. Tlaqna naraw ma' min? Tlaqna. Tlaqna.
Ej, għara, x-sorpriza, għax l-lum wasalt tarti jena. L-lum kom taw kmini, kif int? Tajja. Ma konċa fli inti, jien sibtom ħajġibu ġaħat li kidbu l-om fuq strada reali. Eh, eh, bħala fan. Ma folli. White and black and black and white. Veru, għara, ah, s-set reali. U jisna zim zewġ staġuni differenti. Tassew, veru. Ah, jina d Eh, jien għadni abjad.
Eh, ma inti. Inti jisek ta' ruxxan. Jiena eh?
ġismi jirreagġixxi mill-ewwel. Ux, ma jdum hekk aħmar imbagħad jew le. Dejn sir ġifieri minn April Mejju nibda nsir isni Latin. Ah, Ġin nkun għaddej fit-triq jgħidtuni Enrique tajna. Tasse. Ma nkunx naf.
Kemm hawn minn għandu problema ta' visa.
Jiena infatti għandi lenses u ma narax ħafna. Jena, jena ta' 16 sena bdejt immur l-ura. Veru? Xala, Għax jew bdejt naqra ħafna dak iż-żmien. Mela, sirt intellettuali. Eh. Imma imma.
Mela joffru lek li kellu xogħol. Serjeta, da żgur.
Kompluta. Thank you ta'.
Taf li jena, ġviri jena nipreferi nibqa nibes il-lenses kull-jum, jow innuċċali nibsu d-dar, billi namel il-laser għax nibza. Ux, ux.

Vera tajjeb. Serjetà, serjetà assoluta.
Le Għawdex ħadt pjaċir. U hekk nies inqas minn Pjazza San Ġorġ, imma ħafna minnhom Għawdxin u Maltin. Iktar intima hemm, le? Iktar intima, iktar intima.
Tkun waħdek fis-sens fuq l-istage, imma għamilt biċċa mara jien ukoll bħala DJ. Eh, żgur, u għandek il-libertà. Għandek il-libertà, ma tkunx fuq television. Eh, żgur. Għandek waħda totali għall-udjenza. Insomma, jekk kollok ftit affarijiet biex tqassamhom l-udjenza timliha malajr. Malajr, eh. Imma konna nagħmlu tal-MFA. Tal-futbol. Tal-futbol, meta kien ikun hemm in-nazzjonal. Kienet dik kienet tajba. U għamilna aħna naħseb eh, partiti storiċi. Perjodu kbir.
Malta Ingilterra.
Eh, Malta Italja. Jien naħseb l-aħħar waħda li għamilċi Malta Ingilterra u tajt qalbi għax kontet xi isem ħażin ta' xi plejer popolari għax kif taf jien ma nsegwix futbol. Vera ma segwix futbol. Ma segwix, mhux ma nifhimx għax il-kelma tifhimx. Ma segwix, ma nafx xara. Kont nilgħab ta' meta kont żgħir. Imma mbagħad. Ma konna neħdu gost dawn.
Għadu, imma mbagħad meta edda l-isem vera popolari u għedtu ħażin, insomma, il-pronunciation ma kienx tajba. Kienu bbujaw li naqa' dak. Mhux għax ħadd għalija ta' imma jekk minix tajjeb għal bil-ħaġa ma nagħmilhiex. Imma konna neħdu gost għax jekk xejn konna ngħidu kelma. Waqt il-logħba. Mhux ħalsu sew huma. Ma nafx inbidlu x'issa. Dak il-ħin kollu għal ċerċata mhux wert. Vera, għandek.
Tattax. Ġili, kun hemm il-bar. Spiċċa minn taħt.
Ma nafx hekk bidlu biex issa. Jamlu huma. Jamlu huma. Isma' dana qalu li rridu niswajpjaw, jiġu ritratti u skont ir-ritratt. Irridu ngħidu xi ħaġa. Strada rjali. Hemm vleġġa lejk u vleġġa lejja. Ġifieri nibdew ibd int. Mela ħanibdew. Ma naħseb li naħseb il-din. Ara.
Sorpriża? Mm. Hmm. Taf li jiena, jiena ma se jipprova jagħmlu li sorpriża, jisom ma jaħdmux. Għax eh. isni ninduna dejjem. Tħossa. Nħoss, tek, ma mhux għax għandi six sense ta'. Woman's gut feeling jistgħu jgħidu l Hekk jgħidu la di. Eh, kun gut feeling jew six sense. Diġà għandi l-vuċi ta' mara.
Jiġifieri, li jkun il-gut feeling ta' mara mhux ħaġa kbira.
Isma, kompli, kompli, kompli, għax inti tħobb iktar tidħol fil-dettal. Jiena toġobni l-fatt li għal skonċ tip ta' sorpriża fil-verità, l-fatt li jinnaf tattili għajnejja U li naf tiġib xi ħaġa interessanti ma ddejaqnix fil-verità. Le, hija, hekk jissorprendu.
Imma sorpriżi fuq ix-xogħol, jiġifieri dawk in-naqa' ta' l-iktar telefonati li jdejquni b'sorpriża jien ikunu xi l-Ġimgħa wara nofsinhar biex tgħid iżek għalaqt il-ġimgħa. Normalment iġemplulek dik it-telefonata tal-Ġimgħa wara nofsinhar biex ifottulek il-weekend. Dawk l-iktar li noħgos bihom jiena. Pereżempju xi ħadd li ma jistax jaħdem fil-weekend? Jew affarijiet oħra li tkun ilek taħdem fuqhom fuq ix-xogħol u f'daqqa waħda tarahom niżlin quddiemek. Imma jgħidu, ġifieri di tattika għal min ikun irid jgħaddi aħbar morra lil xi ħadd. Jgħidu li Friday afternoon huwa l-aħjar ħin għax dak li jkun ikun għajjien. Biex tagħti aħbar tajba jew ħażina. Le, ħażina, xi aħbar tqila. Pereżempju, jien naf għandek xi ħaġa li mhux ħa tlestiha. U suppost l-estate għajdulek l-aħjar ħin, bieċa Il-ġimgħa wara taddi nofsinhar. għax dak li kun ikun ikun għajjen wara ġimgħa sħaħ ma jkollux aptit u faċli jgħidlek u iva, issa mela fil-weekend. Għax jekk iċċempilha t-Tnejn filgħodu ikunu fferuċċjati.
L-isbaħ sorpriża li qatt ħadt, Ron. Tiftakar xi waħda jew? Qas naf, ma se tfajtni tfajtni darem għal-ħaj. Eh, hija Sorpriża. pizzica, Li darba niftakar. Dik kienet vera tajba. Kont nippreżenta programm jismu Pure. Niftakrek. U jiena ħwejjeġ wek ma tantxina organizzat, ngħid il-verità ġifieri x'ħan inbes fil-programm. U niftakar darba kont tard biex immur għal-recording mm. illi kien jinkludi udjenza u niftakar kellna soru. X'kellek soru? Kien hemm soru għax kien programm ta' jum l-om, kellna soru. Ah. Kellna lil Mirjam Dalli Gess U ħa niġi għalija għat-tielet guest. Eh, jiena tlaqt l-istudio u realizzajt illi ma kellix omos miegħi, kelli sud biss bl-qmis. U ċem fil-ġmana il-mama għatilħu paċi tiġib l-omos issa, issa. U ħajibda l-program u ma kelmitni ma bdiex tirrispondi. U beda l-programm u lbist t-shirt li kelli u ġlejk ma jaqtaw xejn, ġifieri kieku qabduni l-fashion police kienu jarrestawni. U minn nofs in-nies, minn nofs l-udjenza, daħlet il-mama bil-qomos, ġifieri huma minn warajja ftehmu waħda li vera qabduni fuq seq waħda. U rrekordjawha din.
Kienet parti mill-programm, it-tielet gess kienet il-mamma f'dan rigward, ma ma kontx eh, naf jien. Eh, ġifieri ara kemm ġiethom tajba lilhom ukoll. Eh, ġifieri għamluha dak il-ħin, fis-sens li għajmi ma kinux pjanaw li ħassi. Le kienu pjanaw li li tiġi l-mamma. Eżatt, ma kinux pjanaw tal-qomos. Tal-qomos ġiet pellezza. Sorpriża di. Ija dik mis-sens ta' estra. Vera mis-sens. U vera kont inħraqt.
Għax qed inċempel ma tirrispondinix taħt irridu nibdew. Mm, Imma mm, insomma. Mm. B'samma jiena s-sorpriżi li jogħġbuni hekk xi lejla romantika togħġobni xi sorpriża. Vera? Issa nħalli f'idejn l-immaġinazzjoni. Neqleb jien. Le, le, le, le, rrid nismagħha din mhux ħanqleb. Imma bħal xi xi kif jistgħu jissorprenduk romantikament? Ah, jien naf. Ħa nagħmillek iktar.
Iktar? U le baqali biżżejjed. Ma la qegħdin hawn.
U, u. Jew din kellha tiġi tferra. Fil-każ itfgħu lura, ta?
Cheers mill-ġdid. Cheers mill-ġdid.
Nazdravin.
Iva, dik biblima l-lingwa bil-Russu.
Xkoħa nejdu? E, kontra tajli ta' s-sorpriza.
Għana mura l-ohra. Għarrejt, mela ħanda għadek.
Ah, il-radio. Mela, Klintu għal-guru tal-radio. U hija guru, mela, jena Kelli erbatax-il sena meta bdejt fuq ir-radju. Erbatax-il sena? Eħe, naħseb, eħe, meta kelli fourteen kont bdejt, fis-sens kont nagħmel naqra training. Illum kif għedtlek għandi forty one ħala forty two. Imbagħad bdejt inxandar programm bil-lejl. Illek li xħin kien dak? Bejn is-satej, oh my God. Hi, how nice, brava, brava.
U sakemm Clint u Ron qed jiddiskutu naqra, ħanfehmkom kif inhi l-logħba tagħna.

Tajjeb, din kollok appi. Igawdi b'mod viżiv sew, ha?
Viżiv. Attent, eh, Għalija. beżżan inqatak. Ibda, ibda. Ħa nibdilek nafu radio Tar-radju, jien. eh, kont qed tgħidli tar-radju. Jiena kelli 14, 14-il sena meta bdejt nitħarreġ ftit. Imbagħad bdejt nagħmel programm bej is-Satej ta' filgħodu u l-Erbgħa ta' filgħodu kien mis-Sibt tal-Ħadd. Ija, ija, ber, eh. I mean, kien- dak training kien. Imma l-ewwel darba li dħalt ġo l-istazzjon tar-radju li jiena by the way qbajt leali, ili minn dak iż-żmien S'issa? dejjem mal-istess stazzjon. Vera, sissa tittajt. Kontet, kontet, et xi darba l-ewwel ġurnata li dħalt, et dal istazzjon irid imexxih xi darba jien. Maħdo, fil-determinazzjoni.
U l-lum imexxu għal-radio. Eh, Sili ili 11 sena, prattikament. Mamma mija.
Parti, parti mill-mixxol. Ilek tmexxi 11 sena? 11, 11. Niftakrek tajt li nkonoxxu loba tal-futbol. Eh. Meta għad li. Insomma, apparti dan kollu, ir-radju jogħġobni ħafna għaliex baqa' medium effettiv, eh? Jiġifieri, u hemm ħafna nies isegwuh. Huwa huwa xi ħaġa li huwa relatat ma' ħafna mużika, għaliex jiena eżempju l-istazzjon ma nismax il-one biss, eżempju, nisma' ħafna stazzjonijiet oħra, stazzjonijiet barranin, imma anke Maltin jogħġbuni ħafna. Meta jkolli aptit nisma' ċerta mużika, nisma' stazzjon partikolari u nqelleb. biex nara x'inhu għaddej fil-kompetizzjoni. Ġieli, ġieli kont nisma' lilek ukoll, int għadek ix-xanda r-radju. Jiena.
Niftakar kont tagħmel breakfast show. Ma' Carlo u ma' Dorien, għadni. Għadek, għadek Magic.
Għadni Magic,
imma qed iddeċidejt bi ftehim illi nagħmel siegħa biss, nibda nidħol siegħa biss. Minn x'in sa x'in?
Nidħol mit-tmienja u nofs għad-disgħa u nofs, u ġieli nidħol fit-tmienja. U ġieli nkun iktar tard. Imma nipprova suppost fit-tmienja u nofs. Dimmi ftejn. Ehm, u mnalla ta' għaxina oriġinarjament kont klabtom qed idurina waħdu. Mm. Kont klabtom li nieqaf u mnalla ma waqafx. Għax jgħidu mbagħad biex terġa' tibda. Vera, jien m'għadniex inxandar eh, fil-verità. Waqaft nagħmel programmi fis-sens nagħmel xi programm Phil, Naf meta ma jidħol xi ħadd, kollha ħafna ta' replacements ikollna aħna għax illum illum kulħadd busy min isiefer min. Imma dejjem insib xi mod. Imma ġieli ninqabad li ngħid m'hemm ħadd u ħa nidħol waħda jew ikun hemm xi okkażjoni speċjali ngħid ħa nidħol nagħmel ma biex ma naqtax. Imma ovvjament bqajt attiv minħabba l-fatt li trid tagħmel training tan-nies. Nagħmel ħafna air checks, jiġifieri niltaqa' ma' dak li jkun one to one, nisimgħu l-programm, noqgħod naqralhom. Allura hemm differenza bejn li inti tisma' u taqralhom u tipprova tirranġa fil-verità u tagħmel programm inti. Imma jiena naħseb illum wara 11-il sena qiegħed kważi kif xtaqtu jiena għax inti biex tagħmel proġett ma tistax tibdel kollox f'sentejn tlieta u mbagħad stazzjon politiku jekk iċċaqlaq lil xi ħadd tibda tara t-telefon idoqq, tagħmilx hekk, taf kif, fhimtni. Imma b'għaxar snin ikollok naqa' strateġija u naqa' will tasal. Jien ir-radju vera nħobbu, veru, anke jekk nagħmel ħafna television, u meta kont iżgħar, għax għadni żgħir. Mhux hekk.
Vera għadna żgħar fil-verità. Vera, kont kelli, kont nisma' ħafna l-one għax il-papa l-ħin kollu jisma'. Dak iż-żmien kien Super One u mbagħad sar One. U allura kien fil-karozza nisma' il-Super One u anke fil-garax kien joqgħod jisma' l-ħin kollu. Ħa nagħmilek trick tal-inbid, ta? Jekk jogħġbok, ta?
Jiġifieri l-ewwel influwenzi tar-radju li kelli, l-ewwel radju li smajt kien dak iż-żmien Super One. Jiena meta xandart, jien dort ftit mhux ħażin. Veru, ta' inti dort.
Dort.
Ma sabiħ li ddur, ta? Eħ.
Allavolja naħseb illi Per eżempju, hemm stazzjonijiet ta' radju li huma għal kemm għal DJs u kemm għal udjenza li hija ftit iżgħar, u hemm oħrajn li jqisu kollox. Jien nemmen li m'hawnx radju għal ċerta età partikolari. Jien naf, jien eżempju, jekk għandi persuna li għandu tmintax-il sena jew għoxrin sena, jekk ħa joqgħod idoqq mużika tal-80s u tan-90s, I mean. Barra mid-dinja tiegħu.
Għax hekk, jekk int għandek l-età u tħobb dik il-mużika, jiena meta nkun fuq ir-radju inħobb indoqq il-mużika li naf li togħġob lili imma lill-mainstream ukoll. Imbagħad jiddependi x'ħin tkun qed ixxandar. Imma fuq ir-radju insomma nista' ngħid ħafna, imma r-radju baqa' b'saħħtu in ġenerali qed nitkellem ta'. U baqa' sabiħ, u nemmen li għandu futur sabiħ ukoll, minkejja li llum daħal ħafna l-internet u podcast u ħaġa oħra. Filgħodu jiena u sejjer għax-xogħol, jiena u sejjer lura, dejjem ir-radju rrid nisma'. U d-dar għandi radju 24 hours jagħti anke bil-lejl, jiġifieri. Jiena nisma' ħafna t-Taljani. Qed jagħmlu programm, Fiorello bħalissa, fuq Viva Rai Due. Kull filgħodu ġbir dajk bl-udjenza, radju live. Live u juruħ fuq televizjoni baż kbir. Però għandi ħolma waħda li għadni ma mintix l-inċandar bil-lejl, programm bil-lejl. Għamela. Eh, xi nofs il-lejl live. Għandawwar. Aqleb. X'in trid nagħmillek iktar ta'? Mela biżejt għax nisker.
Ta' x'inhu?
X'inhu dak aħna? Dak l-embut
ta' drinks, ċaħat li qed jieħu drinks. Bil-lembut.
Tamel xi differenza ma li bil-lembut. Min għamel dar it-trat naħseb illi jaflinna. Mm. Mm. Konvint, semu. Il-qatra ġiviri, jek il-sujġetti eh, għajju. Le, jina jek ikon
ċans li nieħu kwarta u nieħu gost, eh. mal-bib tijaj, jew f'kumpanija, namila. Illum forsi ftit inqas, tipo m'għadniex daqshekk. Imma imma lejk, lejk kun hemm Farkagost nipprova mmur. Jiena nħobb il-ħajja, ħafna. U tajjeb!
U xi kultant, illum inqast. Inqast mhux fil-pis, inqast milli nagħmilha. Inqast fil-pis ukoll għax jidher tajjeb. Isma',
imma xi kultant ngħid illum mhux ħandum ta'? Siegħa u niġi. Dik tkun wis probabbli ġejja xi traġedja. Illum m'għadniex nagħmilha, illum ili ma noħroġ waħda night out li ngħid tajba. Anke jiena ħafna snin, imma eh, nittama li ma tiġix xi ġurnata hekk għax peress li Inni ma nagħmilha, ma nafx jekk ikunx niflaħ għaliha li nagħmel lejl niddiverti, per eżempju. Jien li ninkwieta l-għada, ġieli kont nagħmilha fil-ġurnata tax-xogħol. As in, jiġifieri as in. Avvenituri, ħaġa avventuruża. L-Erbgħa, l-Ħamis. U l-Ħamis se tqum għax-xogħol. Li tipo jkollok xi ġurnata meetings u x'naf jien, u ma tkunx taf x'inhu tagħmel. Le. Litteralment. U d-dwejjaq li jaqbdek. Veru. D-dwejjaq li jaqbdek, wiċċek jibda joħroġ l-għaraq, tibda taqgħad tgħid. Kont għamilta ġifiri fix-xogħol full-time tiegħi, ġin naf xi kważi tliet snin ilu, kelli insomma promozzjoni għal naqa' kariga naqa' serja insomma u to celebrate taf kif, u l-għada kelli nagħmel speech bl-Ingliż lill-udjenza naqa' mhux ħażin. U mort tajjeb. U x'mort tajjeb. Għax tkun kunfidenti.
U x'mort tajjeb, tgħix kemm għażaqt. Alla ħares rajt ir-recording, qed ngħidlek jien. Għalija eżatt, jiġifieri, imma ma tistax tagħmilhom dawn l-affarijiet, fil-fatt bdew joqogħdu serji d-niesel. Jien bdejt inħossni tajjeb dak il-ħin. Imbagħad min jaf x'għamilt u. U imma inti tibda taħseb hekk, għax ikollna l-ispotlight effect. Veru. Tibda tgħid kulħadd qed iħares lejn kulħadd. Issa għaddiet imma.
Infatti qed ndawwar ir-ritratt.
U mela. Għal żgur ma nibqgħux nitkellmu fuqha. Żgur min għamel dawn ir-ritratti jaf min aħna. Jiena nħobb inżommu l-ħin. nipprova imma mhux dejjem jirnexxielek. Sfortunatament u hija xi ħaġa naħseb jiena reali mhux kritika jew ħaġa jew oħra, imma Malta saret wisq ippopolata u wisq nies, allura it-traffiku żdied, tippjana minn ħafna qabel ma jirnexxilikx, parking saret problema kbira, din hija realtà tal-ħajja. Ġifieri fil-verità, Għandna, tant għandna affarijiet, issa inti għandek ix-xogħol tiegħek, il-programm, eċetera, eċetera. Kemm kif jista' jkun tlaħħaq ma' kollox? U aħna għandna problema, naħseb int bħali Ron, mm-hmm. ma nafux ngħidu le. Riċentament sirt sirt noqgħod attent. Ngħidha jien, imma ma tantx nafu ngħidu le. Għax isni nitfa' lil nifsi s-sitwazzjoni li ma nkunx irrid nitfa' lil nifsi. Allura sirt jekk xi ħadd jiċempilli, isma' għandna din tinteressak? Ngħidilhom ħa ntikom risposta għada jew ftit iktar tard biex nanalizz għax dak il-ħin instantanjament tgħid u iva nista' għax f'moħħi jgħid u mela di tajba tieħu gost tagħmilha. Immeħħi, b'dan għandna problema serja. Minn dik li dejjem hekk tiġi tasal tard. Imma llum hawn kont tard. Aw kont. Tal-lum.
Le, naħseb il. Però. Mhux għax trid, le? Mhux għax irrid, u hija kif idderri l kien nifsek. U kull verza mhux qed ngħid għax eh, jgħat fuq il-kamera. Imma reċentament qed nipprova inkun kemm jista' jkun fil-ħin. U hija kif idderri l kien nifsek. Jiġifieri kien nixtri nagħmela għal ġimatej, ngħid nipprova nġiddi dak l-ġimgħat u nibqa' nibni fuq dak is-suċċess dak l-ġimgħat ta' qabel. Ma ġieli ħallejthiex għad jistenna u telaq hekk tipo? U telaq imma. Riċentament.
Jitlaqlek hekk. Kelli waħda kbira ħafna. Ġratli waħda kbira. Kont sejjer niffilmja Sqallija ma' crew, ma' crew.
Ma' Ġakki? Ma' Ġaklin? Ġaklin insertat ma kinitx hemm dik in-nhar. Imma konna sejrin niffilmjaw u jiena peress illi mdorr immur Sqallija bl-istess sistema, tajjeb, wasalt, Qisu ftit tliet kwarti qabel ma jitlaq il-vjaġġ. Għax normalment hekk nasal u dakinhar inzerta li telaq ftit qabel. Bil-crew fuq il-mezz ta' trasport u jiena ma tlajtx. U vera kienet kienet diżappunt, vera kien diżappunt. Kemm tħossok ħażin.
Ooh! Isma' ġratli, ħa ngħid żewġ ta' malajr. Waħda reċenti Fil-Ġimgħa l-Kbira. Eħe. Vera għax kull sena mmorru naraw il-play ta' St. James Cavalier aħna. Ta' Carlos. Ta' Carlos.
Dis-sena wasalna għaxar minuti tard.
Ma daħlux. Ma daħħalniex.
Mamma mia.
Darba agħar minn hekk, gravi iktar minn hekk. Eh fadal iktar. L-aħħar waħda.
Mort nara opening kont mistieden ta' European Capital of Culture. Kienet saret Mons ġo Belgium. Big event. Ma peress li Malta kienet tħassir European Capital of Culture fi 2018, kont mort nara insomma kif ħaj tiġi ċċelebrata ġo Mons. U waħda miċ-ċelebrazzjonijiet kienet il-ftuħ uffiċjali fejn ikun hemm il-crème de la crème. U jien għedtu hija la m'invi, la bl-invit u ħaġa oħra nidħol u. Two minutes. Xejn? Two minutes late. Heh! Two minutes late, eh? Jekk mhux minuta u nofs. Out. Ma tidħolx. Għax il-barranin għandhom għandhom ċertu dixxiplina. Aħna forsi għax għandna l-mentalità Mediterranja u hija. Mhux ċajta, ta' two minutes, ġifieri event li inti tkun qed tipprepara għaliha. Ħa nagħmel dikjarazzjoni li qed Li ħa nkompli nibni fejn ħallejt fuq il-ħin.
Vera. U ħa ndewwar dan. Mexxi.
Rejjib, biex ma nżommokx iżeq. Da ma kontx nafdi. Ġejt, ha? Eh, eh, mass meetings nimmaġina, le? Mass meetings? Jina naffaxxina ruħi. B'kemm il-Maltin, għalkemm naħseb il-, ma nafx, onestament ma nafx kif inhi l-biċċa. L-ewwel nett inni mgħammur mass meeting ħafna, ħafna. U vera nixtieq immur għall-gost. Imma ma nafx, jiġifieri l-mass meetings għadhom popolari hekk man-nies. Skont li ma mass meetings? Aħna boat, le, le, le. Aħna boat prezentajna mass meetings. Mhm. Ittik esperienza unika. Ija.
Pero kiku kien hemm xi ħaġa, u di dejjem għad jekk xi darba jkolli ċans illi jistaqsi li xi ħadd. Le, dan huwa suġġett għal qalbi fil-verità. Jiena l-politika ma nħobbix, by the way. Inti kif taf. Jiena Ron qatt ma kellimtu fuq il-politika jew naf li qatt xi vvutajt ma qas jinteressani. Jiena fan, ġifieri, imma ovvjament inzertajt naħdem għandi l-ħsibijiet tiegħi u l-preferenza tiegħi. Naħseb darba tkellimna fuq xi ħaġa politika, mhux as such, u kont għedtlek, Int ħa tippreżenta mass meetings dis-sena sort of tal-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien? Għax aħna nitkellmu minkejja li li dak iż-żmien inti kont taħdem ma' stazzjon u jien ma' ieħor. Mela veru. U int kont għedt li le, le, le, naf kif, kont ċert, determinat. Mbagħad niftakar kont qed nara t-television smajt leħnek, għedtlek, int ok, I mean. U mbagħad għedt li ismagħni ġara xi ħaġa qalli tifhimha għax ikun hemm ċerta pressure li jkollok tagħmilhom. Imma anyway, għax aħna open hu fil-verità. Le xorta, xorta. Jiġifieri kieku kien hemm xi ħaġa kompless li kellek tgħid. Eh, imma inti saqsejtni għadhomx popolari. Jien naħseb jikkrejaw ammont ta' ta' fun. Jiġifieri naħseb meta tasal l-elezzjoni iva. Meta tasal l-elezzjoni ġenerali, inħoss li jkun hemm pjaċir u mbagħad kif toħloq il-kampanja. Eżempju aħna fis-sens l-aħħar elezzjoni, ma rridx inkun partiġġan, imma peress li kien hemm qisu Nofs Covid, nofs hekk ħaġa oħra, allura isna krejna xi ħaġa tipo ta' concert aktar milli hemm house meeting, dak li konna għamilna. Li ħadem. Li konna għamilna l-MFCC. Inti kienet brillanti, mhux li ħadmet, kienet idea brillanti. Imma l-vibe tal-mass meeting aħna nafu xi ġifieri. Le, ħa ngħidlek, Looking back, jiena nqis li nifsi bħala ġej mid-dinja tat-teatru, illi mbagħad resqet awtomatikament resqek lej ir-radju jew lej it-television. U ovvjament il-partiti jaraw x'se il-min se jitfgħu fuq quddiem biex imexxi xi ħaġa hekk. U looking back, ngħid li kieku ħsibt forsi aħjar, kienet xi ħaġa li kont nirrifjuta li nagħmel. Vera.
Għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak li nagħmel illum li nibqa' preżentatur jibqa' l dejjem. L-interess fil-politika tiegħi, jiġifieri forsi illum minus 10. Għamel żmien zero u forsi ġieli sar one. Jiġifieri mhux li kellix interess politiku. illi kien jissupera t-teatru, t-television u li noħloq xi ħaġa. Jiġifi, sfortunatament hawn iġġorrha miegħek għax aħna ngħixu f'pajjiż fejn hemm l-aħmar u l-blu. U pajjiż żgħir. Jiġifieri kieku kelli xi ħadd kellu jistaqsini x'inhi dik il-ħaġa li imissek m'għamiltx, ngħid illi kont frontliner fejn jidħol spettaklu fuq il-palk f'mass meeting. Ħa ngħid din, u naħseb għad mgħidtha, Jiena l-politika nsegwiha ħafna u nemmen b'mod umli li kieku kelli nkun politiku, kont inkun politiku tajjeb. U naf nargumenta u naf imma ma noħroġx għall-politika minħabba raġuni li Malta biex tkun tagħmel suċċess fil-politika trid toqgħod taqdi lin-nies u mhux sempliċiment tkun good leader, li jiena nippreferi li jiena nkun good leader milli noqgħod inkun l-għaqi ta' dak in-nies li jqogħdu jħabbtuli biex. Għax il-politika sabiħa fil-verità. Il-politika sabiħa għax fil-verità tibdel il-ħajja tan-nies. Bħal meta inti fil-leadership ta' kumpanija taf tinfluwenza l-kumpanija, lin-nies, eċċetera, eċċetera, eċċetera. So, Fil-verità, jekk tagħmel politika tajba, ġenwina, onesta u li tibdel, li tibdel li inti kull verżjoni tiegħek tipprova tagħmel aħjar kull ġurnata, tagħmel ħafna sens. Imma sfortunatament is-sistema kif inhi u min jipprova joħroġ minnha mhux ħa jasal, Hi li hi. Allura nippreferi li nippreferi li nippromwovi l-politiċi u allura nkun fuq il-palk biex nagħti pjaċir. U sa ċertu punt hija hija l-periferija tal-politika. Imma naħseb qatt ma kelli xi ngħid ma' xi ħadd fuq il-politika. Veru din. Jew qatt ma
kelli xi ħadd li ġej mill-kamp oppost. Għalilna waħdna.
U u qalli sort of weġġajtni jew offendejtni jew jew jew. Anzi ninkwieta ħafna Jiena nippreferi xi ħadd. Din ma nafx kif san dawn għax ġihom s'issa ma nafx kif san għamlu. Nippreferi xi ħadd jgħid li isma' jiena ma tinżillix għax għandek vuċi ma naħmilhiex jew għax iddejjaqni kif ma nafx kif tpoġġi jdejk milli xi ħadd jgħidli għax xi darba inti kont wiċċ fuq palk ta' partit li ma naqbilx miegħu. Għax l-interess tiegħi fil-politika huwa zero, allura iktar u iktar. Eh, però, eh, nifhem is-sentimenti ta' kulħadd. Ħana jittu ħadda tal-axħar fuq din, għax da vera tajjeb minn għamlu. Minn għamlu, vera.
Jena inkun, jena normalment, naħseb l-axħar tlet elezzjonijiet kont il-vuċi ta' l-attivitajiet prinċipali tal-Partit Laburista kull reklam li jkun hemm normalment jisimgħu l-vuċi tiegħi, television u radio in-nies. Imma kien hemm mumenti fejn kien hemm affarijiet li ma kontx qed narahom sejrin f'direzzjoni tajba. Kont iddeċidejt li l-vuċi tiegħi ma nużahx iktar. Eħe. Ija, kont waqaft. Ma kontx Imbagħad xi nafha di. nħassejt ko- le ħadd ma jafha jiena. Xi nħassejt li kelli bżonn nerġa' nkompli, erġajt komplejt. Għaliex naħseb jiena minkejja li inti tkun Hi hu responsabilità di, veru. Hi, hi, hi, ta.
Jiena nemmen li li tagħmel xi ħaġa fil-ħajja għax temmen fiha, mhux għax inti għandek bżonn li taqla' l-ħobża ta' kuljum. U jiena għalhekk għażilt il-media, qatt m'għażiltha li tkun full-time f'ħajti, imma dejjem kienet Xi ħaġa li nieħu gost nagħmilha u li ngħix aħjar biha. Għaliex jekk ikun hemm xi ħaġa li ma naqbilx magħha u mhix togħġobni, mhux se nsibha diffiċli biex nersaq 'il bogħod minnha. U naħseb dik hija prinċipju. U mhux biex qed ngħidha mhux biex nidher sabiħ, imma naħseb ma tantx ikollok opportunità li titkellem miegħek quddiem il-kamera u tgħid ċerti affarijiet. Imma 'l quddiem, la nikber ftit ieħor, nidħol iktar fid-dettall tal-affarijiet. Imma għadu mhux il-mument. L-aħħar wieħed. Hm, l-ors.
Kollha fimtom ir-ritratti, però dan eh, eh, eh. ma nista' nifhmu b'xejn. Ma nafx hekk fuq
Bdejt nħoss idiota ngħidilek. Ej, jista' Isma' jien vera xrob tesni. Jiena mhux għandu iktar.
Fis-sens vera xrob ta' Għax ma rridx ikolli xi ħaġa oħra mna saltar ta' li issa. Ah.
Hekk qisu ħa jiġri. Però kważi ġrobni kollu dan. Imma jekk jekk ifakkarni fis-safar u jfakkarni f'postijiet li ma morċ. Ma tantx ħriġt mill-Ewropa sfortunatament jien. Le jiena dikta li mort mort l-Ameriki. Imma ma morċ dan naxkux l-Antartika. Jew ma nafx imkien fejn hemm ħafna kesħa.
Taf li l-Antartika m'għandhomx ħin int? M'għandhomx ħin?
Mela tajjeb għalija nista' nista' mmur ngħix hemm. Għax hemmhekk kull fejn tkun f'kull pożizzjoni eżempju free li tgħid hawnhekk eżempju CET jew dak fih. Kemm meta m'għandhomx ħin. U qed tfakkarni. Jekk tmur fuq cruise Ħafna drabi ma ssibx arloġġ lanqas. Għax jgħidlek time is not important when you're cruising. Which is true. U kieku jien kelli nagħti parir lil xi ħadd u parir lil innifsi, ngħid nivvjaġġa biss u mmur cruises biss. Għax l-ajruplan impenjattiv ħafna. Vera, toqgħod tistenna. U jien nibża' mill-ajruplan, Imma nsifer xorta, imma cruise għana il-kumditajiet ta' mhux qed nagħmel reklam, m'iniex assoċjat ma' ebda kumpanija tal-cruises. Ma vera, ġi anke taqbad cruise minn Malta, literalment inżilt il-Valletta Waterfront u bad cruise u għandek il-kumdità kollha, tgħix inqabżitlek, mort fil-kamra u rqadt. Vera.
Vera hekk, vera. Ma f'holiday torqodx, ta'.
Le, jett naqitni, mux jett naqitni.
I mean. Le, ma naraw. Isma, ħana l-qubija. Eh, Lors, jek nirdu naħdu mill... Ma nafx jek għandu xħajja sempliċi Lors fil-weta. Imma jena naħseb jena wasal iż-żmien issa li aħna din nikbru ron, le? Bizna l-40. Għadna nidru tajjeb.
Għadna nidru tajjeb. Għadna nidru ta' 25. Li sort of jien vera nixtieq li jkollha ħajja aktar sempliċi minn binqas xogħol u nqas ħsibijiet, le? Dil-ġimgħa kelli, kelli, le, two weeks ilu kelli diskursata ma' Luke Dalli, ħabib komuni. Ħafna.
U binna. Kollega tiegħi fuq ir-radio. Żgur jagħmel tagħna tnejn. Eżatt. Kolla nafhom l-ismijiet tal-programmi. Vera. By the way, jien għandek jien għandek il-programm li qed tagħmel bħalissa show. Show. U għawet mill-favoriti. Però sera ta' Ron kien top top top. Jiena Friday ma tantx noħob noħroġ. So il-programm tiegħek ninzerta narah. Il-ġimgħa flaxija nsegwi ħafna television. U s-sibt wara nofsinhar nħobb insegwi nara dawk u anke ġieli s-sibt flaxija. Ishom l-iktar jumejn li nara television. Fost il-ġimgħa tantx għandi ċans. Le, sena ta' ron naħseb, u ngħid għax ġilli għatta kemm darba, li wieħed mill-proġetti li tani sodisfazzjon kbir, għax kien fi żmien il-Covid. U jidher li kien preparat, kien hemm ħafna xogħol fuqu. E, u kellna l-magħmudija tan-nar, għaliex dan one fine day irrealizzajna, is in jien qatt ma sottomettejt programm biex jixxandar il-Ġimgħa filgħaxija, qatt. Jiġifieri kien, kienet, kienu staqsewni jekk nistax, jekk irridx nippreżenta programm ta' spettaklu. li kien programm differenti u iktar tard wara qaluli dan se jixxandar il-Ġimgħa filgħaxija. U wara wara ftit irrealizzajt li kien hemm ġgant fit-television, mela, xarabank mela, mela. illi eh, il-Maltin se jixeluħ il-ġimgħa filgħaxija mhux se jsibu xarabank u jsibu l-programm tagħna. U l-istress li ġabet magħha dik il-biċċa xogħol. Imma thankfully ħadmet. Isma' ma rridx naqliblek id-diskors, aħna one Għaddejna minnha. Jien niftakar meta konna ġibna lil Joe Tanti li kien mal-Partit Nazzjonalista u fuq in-net u fi żmieni fuq ir-radio kont ġibt lil John Bundy. Tgħidx kemm kienu jibgħatuli, int orrajt, int taf x'int tagħmel, l-ugly stat tal-Malta. Taf kif? U jiena kont ngħid, Kollox jgħaddi. Imma niftakru dak il-mument, jien kont insegwih xarabank, eżempju. Anke jien kont ehm, U għall-ewwel konna għadna l-allu, għandek għandek ix-xogħol, biċċa xogħol. Imma Sera ta' Ron mbagħad kien vera kien tajjeb ħafna. Kien hekk l-aċċur li naħsbu ma' naturali, jiena naħseb li biex programm ta' television li għandu ħajja ta' disa' xhur mm. ehm, jiġi aċċettat minn nies għandu bżonn tliet xhur illi fih in-nies għandhom dritt jaqilgħulu. U dak dik il-kritika tan-nies li tagħmlu direzzjoni fejn suppost imur. Infatti niftakar illum min jannar mbagħad kienet vera mhix iktar komda. Eżatt.
Anka l-mistinna kif kontu tagħmluhom. Grazzi. Kien hemm ħafna ħsibijiet ta' ġobni. Kemm ħadd bla ħsieb. Vera, għandna. Nintaqgħu ma nabżgħu nintaqgħu waħda. Mela, kalla jrid, kalla jrid. Żgur. Niġu hawn fil-każ.
Għoġobni ħafna l-post. Personalment ħan iġi żgur, imma nagħmlu waħda biex inġeddu l-memorji. Ta' Strada Reali. Grazzi Strada Reali. Grazzi.
Strada Reali konna mmorru nieħdu passit su te qabel nippreżentaw tal-President. Jiena u intu kol konna. Il-mixja tal-President.
Fanran, the President's Fanran. Konna ntaqa' ma' ġejs.
Mela, mela, mela. Ciao, ciao, ħallejnikom. Cheers.